zeitindah nan theih khawh lai timi kha tuchun caan ah kan i ruah ṭhan hna lai. Nizan ah khan lawmhnak timi cu Pathian nih a kan pekmi te nangmah le keimah a kan pekmi amah zumtu hna caah a pekmi hna a si kha aa tle. Cun thlarau theitlai a si zong kha Nizan ah khan kan chim nin ni hin cu na lawmhnak kha Satan nih hin firpiak an timh tikah i lawm kho loin nuam kho loin vawleicung nun hi zeidah tiah ruahchannak zong a nei ti lo bantuk in khan a cu Satan nih khan a firpiak he an timh Jesuh nih ni zain kan chim bantuk Jesuh nih Johan dal hra cang hranak ah mifir cu fir duh le thah duh le hrawh duh lawng an ra te Nangmah i nan lawmhnak vialte thah duh le fir piak le hrawh duh hrawng khan nifatin te a ra i cucu an ngiat. In nihin ni caan ah hin cu Satan nih hin hi ka lawmhnak hi a ka hrawh piak nakhnga lo zeitindah ka tuah lai timi kha kan i ruah dingmi a si lai. I cu na theih khawhnak ding caah thil pathum in khan na nun dah check ta kan i check ta hna lai. A pakhatnak ah na ṭhancho deuh rian ṭha na vun ngah deuh rian tam deuh na vun ṭuan i na ṭhancho deuh tikah Pathian caah caan na pe kho maw timi khan naa check ta lai. Pathian caah na caan pekmi kha a zor deuh thluahmah a si cun Satan nih kaa lawmhnak vialte hi a ka lakpiak cang ti kha naa fianter hrimhrim kha a herh. Jesuh Khrih hi Vawlei a rat lio ahhin a busy taktak ve. Amah hi rianṭuan ding thil tampi a nei. Mizaw a damter, mithi a thawhter, rawlṭammi rawl a pek, mitcaw khua hmuhter, vancung pennak kong ti bantuk le hi kan cawnpiak a kan duhmi nun ziaza cawnpiak a kan duhmi tlavan tlangcung cawnpiaknak a kalnak kip a khan a cawnpiak hna. Cu a cawnpiaknak hna kha a busy taktak i a ṭuanmi zong hi rian biapi lawngte an si ko. Cu tluk i rian biapi taktak lio a ṭuan i a busy tuk a caan aa tet kho tuk lio zongah zeitik hmanh ah Pathian he caan hman kha zeitik hmanh ah a tlolh bal lo. Pathian he caan kha a tattat tein a ser zungzal. Luka dal nga cang hlei khatnak le cang hlei Ruknak na zoh ah si cun na hmuh lai i cang hlei nganak kha ka vun rel ta lai. Sihmanhsehlaw Jesuh cu a ṭhang chinchin i mi run tampi nih a bia ngaih awkah le an zawtnak damter awkah khan an rak fuh ee. Zeitituah Jesuh nih cang hlei ruknak ah hnathiannak hmun ah khan a kaltak tawn hna i khika ah khan thla a va cam tawn. a biapi tuk cang. Jesuh Khrih a busy tuk a thang chinchin a thang a thong a thang chinchin i mizaw damter ding kha an tam tuk ko nain Pathian caah caan pek kha a tlolh lo i a hman. Nihin ni nang na nunnak kan nunnak Pathian caah caan na pekmi a tlawm deuh deuh. na rian a tam deuhdeuh na ṭhancho deuhdeuh na rum deuhdeuh na min a than deuhdeuh Pathian sin a can na pekmi a tlawm deuhdeuh ahcun Pathian he nan i chuat biaknak a tlawm deuhdeuh ahcun Satan nih kaa lawmhnak a ka fiarpiak cang ti kha na pakhatnak ah na theih a hau. Nihin ni ah Satan nih hin Jesuh Khrih a rak tukforh lio ah hin zeidah a rak hman ti ahcun thil pathum a hman pakhatnak a rumnak hi changreu hi rawl ah canter oh hi lung hi rawl changreu ah canter timi cu rawl a ngeih ei awk a nei lomi hna rawl a um lo caan ei awk din awk um lo caan i rawl a pe kho tu cu rumnak a si hngah lo Jesuh nih duh lo a pahnihnak ah minthannak in a tukforh temple cung biakinn cung bakin vun zuan i thi lo timi cu minthan si cu mu nan a ngah lo a pathumnak a nawlngeihnak power thil ti khawhnak in Hi na hmuhmi vialte hin na ka biak ahcun na khuhna bil na ka biak ahcun nangmah kaan pek lai power nawlngeihnak kan pe Jesuh nih duhlo nihin ni nang le kei he kan ṭhangcho deuh deuh kan ngan deuh deuh thil kan ti kho deuh deuh tikah Cucu Satan nih hin Pathian caah caan pek kan philh a si cun Satan nih a kan hlennak le a kan kan lawmhnak a lak piaknak a si timi kha hun chim ka duh. Ninia hin a biapimi cu zeidah? Facebook maw a dangdang ah khan view tampi na ngeih ah comment tampi na ngeih share tu tampi na ngeih ah khan naa lawmhnak a si hlei lo. Satan nih hin laarnak, minthannak, ṭhawnnak in a kan tuk for i Cu kha kan cuanh a si cun kan i lawmhnak taktak Pathian si a rami lawmhnak taktak kha kan tlolh lai. Cucaah cun a biapi bik cu Pathian sin a punghman tein caan na pe kho maw ti kha pakhatnak sin na pek khawh lo si cun Satan nih aan lakpiak dingmi aan firpiakmi a um cang timi kha vun chim ka duh. A pahnihnak ṭhiamṭhiam ah thathawhnak na nei maw ti si minung tampi cu pathian nih hin kan herhmi ning cio in mi kip hi zei kan ti lai talent a kan pek mu pahrang a kan pek skill a kan pek cu kan minung kan dihlak hi si i exodus sawm thum le paruknak cang khatnak khan na rel ahcun na hmuh lai. Barzilai le Oholiab le Bawipa nih khan thiamnak in a pekmi vialte hna thiamnak kha pakhat cu a pekmi vialte hna nih khan biakinn saknak caah a herhmi thil paohpaoh tuah a thiammi nih khan zeizong vialte cu Bawipa nih a chimh ning hna te khan ser awk a si ti kha kan hmuh. Chim duhmi cu zei paoh vialte Pathian nih kan dihlak he thiamnak pahrang a kan pek dih cu kan pahrang ahcun kan i zuam zuamnak thinlung kan nei i tuah lai khi kan i ngaih kan nunnak ah khan khi excited mu khi zei kan thathawnak kha um peng motivation kha um peng khi thil kan i ngaih thul kan i zuam khi bantuk kha kan nei na nunnak an zuamnak pakhat hmanh um ti lo lungthawhnak pakhat hmanh um ti lo thathawhnak pakhat hmanh a um ti lo a si cun elo satan nih Kaa lawmhnak te a ka lakpiak timh cang a ka fialpiak timh cang hi ti kha na theih hrimhrim a hau. Voi tampi ahcun uh, khi khoong kan tonnak asiloah khi thil tampi awmin uh, khoong kan tonnak kha uh, chung in khan kan tha a di i kan i lawmhnak kha dihlak in lawmhnak kan neihmi kha a di a ek umnak i lawmh khawh ti loin a kan simh tiang in khan uh, um kan hna cucu a hmaan lomi a si Jesuh Khrih nih khan lamkaltu kha a thlah hna i amah thawngin zei paoh tein va tuah an hlawh a tlin tuk ning hi khuaruahhar si an rak tlung i Jesuh sinah khan an rak chimmi cu zeidah a si ti si cun an thaba ngai an hlawhtling an i lawm tuk i zei paoh te an tuah an cawnpiakmi vialte hna kha ah Jesuh kha an chimh dih. Cun lamkaltu hna kha te Luka ah Makadal ruk cang sawmthum le cang khatnak ah an tlung an kal a tam tuk hringhran caah Jesuh le zultu hna cu rawl einak caan hmanh kha an hmu lo ee te cucaah ni cu a thawh hna i kanmah lawng tein kan um khawh nakhnga le a te ka hin a dinh zong kan i nan i dinhnak kanmah lawng in kaa khatkhat ah kal usih tiah a ti hna te sawmthum le khatnak sawmthum le hnihnak cucaah anmah lawng cun hmun king i kal awkah an i thawh kanmah te lawng in dinh caan i hrimh ṭhan caan khi kan nih a herh ngaingai na phone kan na phone battery cu a dih ahcun zeihmanh sal a tlai lo thong thum thong li thong kua thong raman zong i cawk law a battery um lo cu hman khawh a si lo Bethiah um lo cun phone chunh khawh a si lo, hmanthlak zoh khawh a si lo. Si lo mei? Cu ve bantuk cun a kan nunnak hi cu bantuk cu a si. Betthi kan i tun lengmang khi a herh. I dinh caan kan ser a hau. Kan betthi a dih lonak dingah kan i lawmhnak uh, betthi, kan nunnak betthi hi kan i chat lengmang kha a herhmi a si. Cucaah cun naa lawmhnak Ah lungthathawhnak khi na nei maw cun na thatho maw maw lungthawhnak zuamnak na nei maw na nunnak cu bantuk cu zeihmanh zongah thathawhnak le lungthawhnak le i ngaihnak na ngeih ti lo a si cun Satan nih a ka firpiak cang ta ti kha na hngalhnak ding a pahnihnak a si. A pathumnak ah na ngeihmi nakin na ngeih lomi cungah na lung a um maw? Cu a biapi tukmi a si. Pathian nih thluachuah aan pekmi hna tampi um. Na ton ciami Cun na thiam ciami, na ngeih ciami thil ah lawmhnak hmu kho ti loin na mit kha chia kho ti loin na lung kha chia kho ti loin na ngeih lomi thil midang ta tu ah khan na lung na chiah deuh i mi harnak thinlung na neih a si cun cucu Satan nih na lawmhnak kha lak cang naa lawm kho ti lo na nun ah hnangamnak na hmu kho ti lo lawmhnak na hmu kho ti lo Cucan Satan nih a ka fir piak tikhan na theih colh lai. Hi taktik hi Satan nih Eden dum ah a rak hman cang i Evi sinah hman cangmi a si. Evi le Adam hi Pathian nih anmah caah tlingkhit khet tein thluachuah a pek hna. Thingthei a phunphun ei cawk lo dum chungah a chiah piak hna. Sihmanhsehlaw cucu anmah ca thil pakhat te lawnglawng kha anmah ta a si lo i Cu pakhat te lawnglawng i dum laifang ummi thing lawnglawng kha anmah ta a si lo. Satan nih a rak tukforh hna hi thil nan ei a si cun nan fim lai vun ti hna. Cu le cang kha Satan bia an theih le cang kha anmah ta a si lomi bak kha an zoh i an mit a thi tuk i an lung a um tuk. Evi nih Genesis dal thum cang ruknak ah Nu nih cun thingkung cu mitthlang ngai a si le a thei cu mitthi ngai a si kha a hmuh tikah a ti mu. A fimmi si cu zeitluk in dah a nomh hnga ti kha a ruat. Cucaah thei cu a lawh i a ei, cun a va zong kha tlawmpal a pek ve i a ei ve. Cucu vawlei cung sualnak, nganfahnak, thihnak, atu i a tlung thluahmahmi sualnak a rawkmi vawlei a rawkmi minung sualnak in a khatmi vawlei aa thawknak cucu a si. Kanmah ta ah Pathian nih a tling khitkhet tein Pathian nih kan caah zatawk tein a ṭha bikmi thluachuahnak a kan pekmi a um ko. Cucu a si loin midang cung ah kanmah ta a si lomi thil ah na lung a zuan ahcun Satan nih elo naa lawmhnak kaa lawmhnak he a ka lakpiak cang ti kha na theih lai. Kan pum kan muisam hi Pathian nih a za tiah a kan pekmi a si. Nain kan pum kan muisam ah lungsi lonak na ngeih i midang dawhnak thatnak lawng kha na zoh ahcun naa nung kho ti lai lo. Kan fanu kan fapa hna hi Pathian laksawng sung bik an si nain kan fanu kan fapa cungah lungsi loin midang fanu fapa cunglaw na zoh hna na har peng hna cun naa lawm kho ti lai lo. Kan nupi le kan vale hna he kanmah ca Pathian nih a kan pekmi a ṭha bik an si nain midang nupi le midang vale ṭhatnak dawhnak thil ti khawhnak kha na cuan peng i na, na har peng hna ahcun zeitik hmanh ah naa lawm kho ti lai lo. Cu bantuk dirhmun na um ahcun aw Satan nih kaa lawmhnak vialte lakpiak chuhpiak a ka timh cang. Satan nih a ka hrawh hnik cang, a ka fir hnik cang ti kha na lung ah rak chia law a rannak in Bawipa sinah rak pan ṭhan. Ni nia thawng ṭha tawi a ngaimi vialte hna hi thil pathum hi na lung ah a um ve maw? nangmah cungah a cang ve maw a can sual cun satan nih fir fir aan timh cang caah a rannak in Bawipa sinah rak i tthan u si law Bawipa sinah rak i ap tthan si law Pathian nih a kan pekmi lawmhnak kha rak la tthan u si ti kha sawm kan duh hna nan dihlak Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh Amen